Kei te mihi ki a tātou katoa i roto i te whakaaro nui o tēnei rā. Kua whakaeke mai tātou ki roto i tēnei whare o tātou i a Awanuiārani ki te kōrero, ki te whakarongo tētahi ki tētahi, ki te whakawhitiwhiti whakaaro, ki te tātari kōrero, ki te hopu i ngā kōrero a tēnā kairangahau, a tēnā kairangahau. E hema, kei te whakamihi rawa atu a Reo Rangahau Hōtaka. E, a kotahi rau, ah, Reo Rangahau Hōtaka mōu i haramai i tēnei rā, tae atu ki wā tātou manuhiri ataahua e nohonoho mai nei, me ngā mokopuna. Nā te mea hoki, ko te kaupapa o tēnei rā, ko tana pūtake, tēnei te tira hou, tēnei haramai nei. Ko tērā rārangi kōrero e te iwi he mea tiki atu nō roto i te waiata a te matua tangata a Te Kooti Arikirangi Te Turuki, te rārangi tuawhā o tana waiata Pinepine Te Kura. Ko te pūtake ake o Pinepine Te Kura nō roto o Ngāti Kahungunu. Engari i rongo te koroua rā, i te hōhonu i te ataahua o tērā waiata a Pinepine Te Kura Katahi ka hurihia ia tā Ngāti Kahungunu whakamārama o taua waiatara o Pinepine te kura ki a ia, me te āhua i pā ki a ia. Ana kai roto i te rārangi tuawhā o taua waiatara, tēnei te tira hou, tēnei i haramai nei. Nā koinei tātau, ko tātau te tira hou. Kei roto tātou i te tira hou, i ngā tūmanako, i ngā whakaaro nui. Ā, kia hoki paku ake au. I te marama o Hereturikōkā, te tau 2005, ka haramai tēnei koroua, ā, me tumeke, ka mea mai ki a au, A e Tai, ahua pai tonu ki hara mai koe a Kene, kai a koe etahi korero ahua totika tonu nei. A, a ea taku mahi, a me korero rakahau ra koe. Ana, koira, i timata tenei kaupapa i te marama o Hereturikōkā, te tau 2015. Ana, tēnei rā me te iwi, e Emma, tātou, kua eke te kotahi rau hōtaka reo rangahau. Ana, ko ēnei te whakanui. Ana, ko koe te kākā hai tau, hai kōrero i te kōrero o tēnei mea o te rangahau. Nō reira e te iwi, ā, tēnei e. Mareikura o tātou, ehara i te kanohi tauhou ki a koutou. He reo kōrero, he reo karanga, he reo waiata, ko wāna mokopuna, ko wāna tamariki katoa kai roto i ngā pū wānanga o tēnei mea o te rangahau e. Haere. Ka mutu, he whāngai i ngā pukena o tēnei mea o te hōhonu, Mō te mātanga. Kua haramai a Hema ki Awanuiara ki te whai i tana tohu kōrero. Anā, ko tana kaupapa, kia pānuihia atu e hau. He mahi parāoa rēwena. Kāre hoki e mōhio ki te mahi parāoa parahi. Kareka. Ā, koirā tērā o nā kaupapa hei kōrero. Engari anei tana kaupapa, Nā Mātāpupu te kuia kaikarawa. Kātahi tētahi kaupapa ātaahua. Nā te mea hoki, he taonga te karanga ki runga i o tatou marae. Heoi, ki te ngaro i a tatou tera, tera taumata korero, a, a e, ka ngaro atu nga hohonu, nga atahua katoa. A e te iwi, homai i te, te pakipaki mo to tatou kaikorero i tenei wa. Ara, ara, e, e, e, e toru, e toru na me pakipaki. Ka hoki ngā whakaaro ki ngā kōrero a tō tātou kuia, a Te Mihi Mate. E kī pēnei ana ia, ki ngā uri o te maramara kōhatu e pū mai rā e te tohu. Nō tētahi tau te wā i whāia ai e au taku tohu paerua. Ka puta te whakaaro o taku tuakana kia hōmaitia ia ngā kupu ki a au, he aha ai nā te mea kua ute tānā whakatipuranga a Te Mihimate. Ka tangi a Roti taku ngakau. Ko matou i noho i Waikirikiri. Noho au te taha i a rāu ko Rangitāne. Rangitāne Teepa. He minita ia nō roto i te Hāerenga tū. Ka noho mātou ki reira, he kāinga tupu, he kāinga ā-waho, ā-roto, he mākata, te pītahitahi haere a te kuia nei i tō mātou whare. Te wāhi reira taku Pāpā, me taku Māmā, i tupu ake ai. Ka hūnuku ai mātau ki Ohotu noho ai, ki runga i tērā o nā marae, ki te tūranga o tēnei o, o aku koroua, o Rangitāne. Ki te hohou i te rongo mō tō rātou whānau e noho ana i reira, ka mutu ngā whāinga a tana tipuna koroua mō tēnei mea mō te Hāhi Ringatū, tēnei me ngā karakia tawhito, tohunga o te wā kai. Ka noho ai ko te awa, O Inamataroa. Tōku kitenga me tōku whakaatunga mai e taku pāpā, pēhea ana e taea ai e ia te mahi tuna. Te wā kai te horoikaka taku, taku whaea, tā o te awa, koia kai raro atu. kai te kōrero ki tētā o nā taniwha ki te hari mai i nā tuna. Hai aha, hai whakahokina taonga atu ki te kāinga mā te kuia rā, rā ko te korou. Ērā whakakitanga. Me te rongo hoki o āna whāinga i te taha i Apihitahi, tae i a Te Onewhero, tae i a Rotu, rātou noho tahi ai, ka mutu mahi tahi ai. Ka hūnuku atu mātou mai i Ōhotu ki te kāinga i runga, muri atu o te mīhana. He pāmu tā mātou i reira. I reira ka tukuna taku pāpā kia haere kia whawhai i ō ia ki reira ki te, kia whakaakona mai ki te mahi ahuwhenua, ērā mahi katoa, mahi ēnei o te pāmu. Ana ko mātou ka noho i tērā o ngā kāinga i runga, te taha i te kuia nei. Me te kī mai anō ki a au, haramai ka haere tāua. Tamariki noa iho au i tērā wā. Engari koa, ko te hīkoi i te taha i a ia, te hīkoi i te taha i a Rotu. Kātahi ka heke atu ki raro, ka tūtaki ki a Pihitahi. Ka haere atu ai mai a Pihitahi, mai te kāinga o Pihitahi ki Ōtenuku. Ki reira, taki mai ai i a rātou mahi, te mahi raranga. Mea rawa ake, Ha! Puta ana wai nā korowai, nā whāriki, nā kete katoa. Ka taha whakaaro, he aha i taea ai e rātou ērā mahi? Kāre nei au i kite e haere ana ki te mahi harakeke. Kāre au i kite e hāro ana i tēnei mea. Ka mutu, nō hea rā huruhuru manu? Kore rawa hoki i taea e au te pātai i ērā pātai, ko te mahi he noho puku, he noho puku, he titiro whakarongo. Te kore karaua mai e kō atu ki roto i tō aha, ā, kaua nei e tangohia koe, mā rātou kē hai tāngata. Ana, koirā tōku ākorangahia mai i rātou i tērā wā. Taku kuia, pērā anō taku koroua a Wī Whitu, tērā i tōku hokinga mai, mai runga, ki pērā mai runga. Kei, kei hea runga? I tō koutou kāinga e Iuta. E kīia nei e mātou, arā, ko te whare i te taha o te mīhana. Ā, ā. I tua atu i tērā, ana, he, he hua rākau katoa. Ngā tūmomo hua rākau i reira katoa e tipu ana, ana, me tā mātou pāmu, ana, ko ngā kurī, kāre e haere nā kurī ki te tiki i ngā kararehe. He mahi tāna a kurī e haere kē ki roto i te ngahere te whai poaka whaitia. Koirā te whakatipuranga o ērā kurī. Ka mutu, ki te mahi kinohia mātou, ngā tamariki, ā, karawhiua ana nā kurī. Hai taoro i te tangata. Taoro i te tangata. Ana, koirā te āhuatanga o ērā kurī ā mātou. Nā hōiho, nā, nā karare, Ākona mātou i tō mātou koroua e Wīwhitu, me pēhea te kōrero ki te karare. Ko tōna akoranga i akona mai ai ia, i te wā tekau noa iho, e waru tekau rānei tana pakeke, ka riro mā rātou ko ia tētahi o ngā whāngai i roto o Maungapōhatu, ka riro nāna i tiaki te katoa. Te hari ahanahia o te rua, tana pāpā me ētahi atu ki te wharehere, ngaro atu. Ka mahue mai ko ia te kaiwhakawhānau i ngā wāhine katoa I roto o maunga kohatu. Tiaki nā kararehe. Te hū hōiho. Tekau meneti e hūhia nei te hōiho. Karawhiua ana. Tekau meneti. Te pereki i nā hōiho. Kia pai katoa nā mea katoa i roto o maunga kohatu. Ka kitea ia i tēnei mahi i tūkinohia nei tō rātou iwi i roto o maunga pō atu i ngā pirihimana i kite ai a kore rawa atu ai e hiahia ki tēnei mea ki te pū i roto o maunga pō atu i roto hoki tō mātou kāi ka tahau ka kī atu ki ai nō reira Ki te hiahia tātou i tētahi hipi, i tētahi kau rānei hai kai mā tātou, ka pēhea tō, tō patu inā hoki kua kite au i ētahi he pū kē, a, ka tae atu ki te māhunga o te kau, o te hipi rānei ana, kua mutu te raruraru. Ka kī mai e Kaho, Kōrero noa atu koe haramai. Engari. Ka haramai koe ki konei, e tapahia ana koe e au, tō kakī, hai kai, māna tamariki, māna mokopuna, hai whāngai i te whānau, ehara hoki nō mātou anake, engari ko ngā whānau katoa o roto i te whārua o Ruatoki, tā hoki atu kai, e hipi kotahi noa iho, kāre rā e whiwhi te katoa, kōmemai ana. Kāo. Kāore koe rā te āhua, engari te kaupaihereti me hoatu koe mā te tangata. Nē? Tērā, e au, ka pēhea kē tātou? Ka mea mai, kei te pai. Ka tae atu he kai mā tēnā, mā tēnā. Mea hoki rawa mai tāu ki te kāinga kua tae mai tētahi paku taonga mā tātou. Ka au, kāre ia i aro i a au tērā wā. Nō nāianei kua aro i a au he aha taua te kaupaihenetira i Hotuhiara. Ā mātou māra kai, kotahi mā mātou mā te whānau, mā te katoa, mā te whānau o Pine rāua ko Teki, o Tete rāua ko Noti,

Karahui iwa e tei kia haramai. Tana. Kia pai e hoki te kaupaiheneti ma tena whanau ma tena. Tetahi o a matou patiki ka riro ma nga marae katoa. Ahakoa he aha nga whakareruku kei runga i tena marae, mehemea he ra mo ra karakia, na 12 nga hapati, na hano ai hoki. Haere katoa. Tekau paiheneti ki tēnā marae, tēnā marae. Ka mutu ehara ko tō mātou whānau anake. Engari arā atu anō ētahi o nā whānau ka riro mā rātou nā hua rākau, mā mātou nā māra kai o nā hua whenua, ērā mea katoa. Nō reira, i tērā wā, te wā o nā rā a te Ringatū, ē, tōku kitenga, tōku rongo, e karangahia ana te ope whakaeke ki runga i ngā rā, i te 11 o nā rā o te marama, kua kore tērā Kua kore te reo karanga i runga i te marae, te karanga i te pohoiri i te tangata ki runga i te marae. Kua huri te ao, kua huri nga mea katoa. I mohio ai au tera ahuatanga na te mea ko au ko Ruahio. Tokorima mātou, tokorima mātou i whakatūhia kia puta mai i roto i te wharekai kia noho mātou ki mua. Tokorima mātou. Taua rau tēnei, ka mutu ko tō mā, tētahi tonu o mātou koroua i, i mate. Mate i tana kāinga, engari i te mārama nā Tākuta, he, pēhea tana mate. Tana matenga ka tae ka haria ki Whakatāne, kāre i roa ka puta mai. Ka tīkina atu anei nā kuia rā mai Ōtenu, a Te Tōtara, Te Papakāinga, kia takea rā mai katoa, mēnā me Waikirikiri. Ka taki noho ki roto i te tēneti, ā, mea rawa ake ka puta mai te kuia nei, a Puhikuia. Puhi ma te roa tatu. Na taku koroua na Wiwhitu i tiki. I tutaki au tena kuia. Tiki te waimana. A tikina atu ai e Kirihiri kia ara mai. Ka tahi ka ki atu te kuia ra ki taku koroua. Taku tama. A. Ko Niki. A. Koirā noa iho te kōrero a te kuia, taku tama. Kātahi ka kōrero atu taku koroua, ka kī atu taku koroua, pai ana, māku, a muri atu. Tēnā kia, kia. Te aro i a au e pēhea ana ā rāua kōrero, nē? Ā, kia kuhu atu au tahi wāhi i roto, te whai atu i wō kōrero.